Gavumenti yaarangirira entebeekanisa ez'okutaho ekiragiro ekisya ekirikukwata aha nkoresa mbi eya kanyabwengye bwanyima ya wiikisi nkye, kooti y'engyenderwaho eherize kwihaho ekiragiro eki eky'omwaka ogw'enkumi ibiri abiri n'ebiri. Minisita w'eihanga ow'eby'amakuru hamwe n'okuhabura eihanga Godfrey. Kaabyanga nagira ngu ekiragiro ekisya nikyetengwa okubaasa kurwanisa omuze gw'abantu abarikuribatirira obugabe bwa bataahi baabo okurabira aha mikura eya kanyabwengye nk'aha TikTok, X hamwe na n'ahandi. Okurangirira oku nikukuratira encwamu eyaakozirwe aha biro ikumi na mushanju eby'okwezi kwa kashatu omwaka ogu ahu ekooti y'engyenderwaho yaasharizemu ekiragiro ky'okukoresa kubi kanyabwengye ekya Computer Misuse Amendment Act eky'omwaka ogw'enkumi ibiri abiri n'ebiri. Kooti ekacwamu ngu ekiragiro eki ekikuru kibaire kitari ky'oburingaaniza kandi kirikuburamu omusingye gw'ebiragiro oguhamire. Arikugambaho n'abanyamakuru ahari Uganda Media Centre omuri Kampala eri izooba, Minisita Kabyanga yaakyoreka ngu gavumenti eri omu ntebeekanisa ez'okutaho ekiragiro ekisya okubaasa kwongyeramu ebibaire nibibura omu kiragiro ekikuru. Naagira ngu gavumenti eine obushoboorozi obw'okuronda kandi ekafubira abantu abarikukoresa emikura ya kanyabwengye okujumiraho bataahi baabo arikwongyeraho ngu emikura ya kanyabwengye eshemereire kukoresibwa gye nk'oku ebitongore eby'amakuru birikukoramu. Paasenti ya nkaaga ahari igana ey'abaana abarikukyeberwa bakashangwa baine endwara ya kookoro omu Uganda nibanga kuza aha mibazi okurugiirira aha birikugambwa abahangwa omu ihanga. Eirwariro erya Uganda Cancer Institute niryoreka ngu abaana abaine endwara y'ekookoro Okuruga aha mibazi kikiri ekizibu ky'amaani omu ihanga. Abakuru nibagira ngu eki nikireetwa ebizibu bitari bimwe na bimwe nk'okuburwa entambura y'okubatwara kuza kwakiira emibazi, okuburwa eby'okurya hamwe na n'ebindi bizibu ebirikuteganisa amaka agu barikurugamu. Ahabw'okwenda kumaraho ekizibu eki, ekitongore ekya Uganda Child Cancer Foundation Kitebeekaniise okwiruka okw'okurwanisa endwara y'ekookoro omu baana kandi okwiruka oku kuriho ebiro ikumi na mushanju eby'okwezi okwa kataano omwaka ogu. Abatebeekaniise okwiruka oku nibagira ngu ekigyendererwa n'okwenda kurundaana esente hamwe n'okuhiga abarwaire okureeba ngu baagumizamu nibamira emibazi yaabo. Naagira ngu esente eziraarugye omu kwiruka oku niziija kukoresibwa okushagika abaana abarikuteganisibwa endwara ye kookoro hamwe nana okushagika amaka agu barikurugamu. Omu makuru agandi, omushuubuzi rurangaanwa Dokita Amos Nzeyi ahaireyo ebyombeko bisya ebimazireho shiringi miriyoni igana makumi ataano aha ishomero rye eri yaashomeireho erya Rwere Primary School eririkushangwa omu disiturikiti eya Rubanda. Ebyombeko ebi birimu ebishengye ikumi na bibiri eby'abashomesa okuraaramu, ebibiina bibiri hamwe n'ebiyungu bibiri. Arikugambira aha mukoro gw'okuhayo ebyombeko ebi omu tauni kanso eya Bubaale, Dokita Nzeyi agizire ngu okushagika purojekiti egi n'okwenda kusiima eishomero eri yaashomiireho, Primary. Nakyoreka ngu okuraara omu maju marungi ahabw'abashomesa hamwe n'okugira ebyombeko birikumara nikihwera abeegi okutunguura omutindo ogw'eby'obwegyese hamwe n'okukora gye. Dokita Nzeyi nabwo naaraganisa okugumizamu arikushagika eishomero eri, arikuriheereza amashanyarazi, geeti hamwe na tanka mpango ey'amaizi aha byombeko ebisya.
N'okugaruka enyima ei waarugire okagira ki? Okayamba. Ekyo nikyo kigyendererwa. Ahakuba naanye nkashomera aha mpaha, n'ahabw'ekyo naija nkareeba eishomero ritaine enju za baamaasita, ritaine biraasi, ndagira naanye eki naagira ki, eki naakontributinga.

Eishomero ryine abeegi barikurenga omuri rukaaga beitu ngu abashomesa bakye nibo babaire nibaraara aha ishomero eryo kandi arikugira ngu eki kibaire nikicumbagiza obuheereza.
Ati, Twaireho eirebo, tukatunga omwanya gw'okubanza ahari rubanda

Ebyo bikiri aho, rdc wa Kabale, Major Godfrey Katamba akabukiire abarikujumirira amashomero ga gavumenti ngu nigakora kubi arikukyoreka ngu eishomero erya Rwere Primary School n'eishomero rya gavumenti kandi rikozire gye omu bigyezo by'ekyamushanju eby'omwaka oguhweire.
UPE school eh nekora ekyo abakutya nibateera propaganda ngu UPE tekusomesa eh baije barebere nkahi ari beeye ekyo nenda mukireebe kandi mugyende mugambire abantu abakutya nibakiisha amashomero ga government washanga nka ishomero nkeryo nirigura performance egyo rikasinga rikasinga naga private kuri nogira ngu twena nituba twine okwikiriza eh nana amatsiko omu government kurugura ngu buri kimwe nikigiraki nikibaasa
Omushaija ow'enzaarwa ya Rwanda ow'emyaka abiri n'etaano y'obukuru ashangirwe afiire omu disiturikiti eya Rukiga kandi nateekateekwa kuba aitsirwe. Omugyenzi amanyirweho erya Fakasi ryonka kandi n'omukozi ow'emirimo eyaraijaraija. Omutumbi gwe gwareebwa omu kasheeshe k'erizooba omu kyaro ekya Kitaburaza omu tauni kanso eya Muhanga. Omugambirizi wa pooriisi ahabw'ekyanga ekya Kigezi, Elly Mate, naagira ngu ekikorwa eki kibaireho omu kasheeshe ka nyimwebazyo ah'eizooba rya Sande. Naagira ngu omutumbi gw'omugyenzi gushangirwe gubyami omu maisho g'enju kandi gureebirwe mutaahi we obaire ashohweire aheeru nikwo kumanyisaho abakozi bataahi be hamwe na Chairperson w'ekyaro ekyo oizire akamanyisaho pooriisi ey'omu kicweka ekyo. Ermate naagira ngu omugyenzi atwire naatuura omuri Muhanga n'abataahi be kuruga omuri Rwanda omu disiturikiti eya Kicumbi. Omugyenzi Phacus nibwo abaire aherize kuruga Kampala ahu abaire agiire okuronda omurimo. Pooriisi ehikire aha mwanya nikwo kutwara omutumbi gw'omugyenzi omu kabafu aha eirwariro erihango erya Kabale kwongyera kukyeberwa obu okucondooza omu nshonga egi kurikugyenda omu maisho. Owaabaireho omukuru w'ekitongore kya Owaabaireho omukuru w'ekitongore eky'okucondooza omu mahe, Retired General David Sejusa naagira ngu okwija kwa minisita w'ebiragiro Nobert Mao okwesimba ahabwa sipiika bwa paramenti ey'omurundi gwa ikumi n'ebiri tikushemereire kwimwa Kwimwa amaisho. Kurabira aha mukura gwe ogwa X, Sejusa naakyoreka ngu Mao aine obushagiki kuruga omu kigombe ekiri omu bwebembezi ekya nrm kandi naareetaho nana okuringaaniza okw'ebyanga. Mao naayenda kwetsimba ahari sipiika wa paramenti oriho obwa hati, Anita Annet Among, owaaherize kuhinguzibwa abeebembezi ab'ekigombe kya nrm okwetsimbaho enkira endiijo aha bwa sipiika bwa paramenti. Abandi abarikuhayanira entebe egi barimu Persis Namuganza, Lydia Wanyoto, Arion Yoke Odria hamwe na Florence Asiimwe, Akiki. Sejusa naagira ngu okwesimba okwa Mao kushemereire kwakiirwa arikukyoreka ngu aka niko karuuru ak'ebyafaayo aku Abanya-Uganda barikwenda kureeba omu myaka erikwija omu maisho. Kano Allan Kitanda chairperson w'ekigombe ekirikugaita hamwe za sacco omu Uganda nasiima abantu ab'omu kyanga ekya Ankole ahabw'okwebembera omuranga ogw'okutunguura za sacco omu Uganda. Ku abaire nagambira omu rukiiko rwa boona orwa buri mwaka ahabwa Rushere sacco orw'omurundi ogwa abiri neena omuri Kiruhura district Kitanda agizire ngu ekitongore kibaasa kwija kukwata omwanya gw'okubanza omu mahanga g'omu kizinga kya Africa omu myaka ikumi omumaisho abantu baaguma nibakoresa gye za Sacco. Kano Kitanda nagira ngu za Sacco zihwereire abantu baingi okwebaisaho hamwe nana okutunguura entaasya y'amaka gaabo. Hoona nabwo asiimire Rushere Sacco ahabw'okukura kuruga ahari ba memba makumi ashatu abu yaabaire aine omu mwaka gw'enkumi ibiri na gumwe okuhika ahari ba memba barikurenga emitwaro eshatu abu Sacco egi eine obwa hati. Sacco egi eine eby'obugaiga birikurenzya shiringi obuhumbi abiri na bubiri Board Chairperson owa Rusheresa Co Rev Father Zeddy Merikiadisi Byabashaija nagira ngu eby'obugaiga byabo byeyongyireho na paasenti eya ashatu na mushanju ahari igana kandi esente ezi kandi esente ezi baamemba barikubiika zeyongyireho paasenti eya makumi ana ahari igana omwaka oguhweire ogwa enkumi ibiri abiri na etaano. Chairperson w'akakiiko akarikureebuuza emirimo ya Rusheresa Co Arinaitwe Tasian Naashaba baamemba obutoosha kuguma nibashashura looni omu bwire ahabw'okwenda kugumyaho saako yaabo. Uhuru Kiriizi. Amakuru aho niho gaagarukira. Musiibe kurungi.